Me moko palamen, LC5, lungol kop, ludito ma tye i mony, ludito ma tye i police lok kene tye botwu. Wan watye ki peko gang, wucan cigwed kono wucan ngo, an pe angeyo lwongo nying nyer-ri, nyer-ri emedo nyer nino ki nino pe angeyo ngo ma tye ka medo ki nyer-ri. Co lokka tye botwu ni. Atye ki peko ki koko botwu, gang tye ka balle. Kitye ka balo dongo pa lutinowa niwok ki i leb ma wucan, Survivor, loko on social media. Wungeyo maber wulinge i wiye. Wucan bino waco jwi ni, Wa Fatuma, wa oti, wa latinni, wa cim ma tye i cingi-ni. Itimo kuman, kuman, kuman, kuman ka inongo curu miyo directive ni bot lutino anyira ni ka gin eni omoko inongo kumeno. Edi lok me ada, megiwa wucan lunyo bongo ki i komgi, wucan lwom megiku ki private part ma Lubanga ocweyo kedgi ni wucan pingo iluny bongo i kom mege me Acholi, Acholi, Langi, Alur, Luo, the entire Luo. I can-ni dongo pa lutino pe tye ka wot maber dok ki leb ma ocan tye ka lokone. Ci pe angeyo memba wu palamen olanya in jwi wiyi tiyo, Gilbert lanywen odonge oto wiyi tiyo jwi, amere oti kwene, Calvin ya iwa in iryemo malyet imito tic, tic dong kome en wacitu gang gang tye marac wucan tye gin amaka ento wucan ma amyero awac boti atir ican-ni wucan. Pe ibin lacen ni in wucan cigwed kono cingwa kono cingo ni imito kemme kede i amak mo pe ilwong nying MP, MP ryek in aye ki wun ki tim wu moni ni ma MP mito yweyo yugi wun aye wutye geo yweyo yugi ni wok ki ada culu wu luyweyo yugi bedo malit calo i cawa ni dano ngeyo calo agikki piny mumito bino i acoli nyo iluo nyo ilango nyo i alur. onyo kwene i west nile ka kwene kwene kwene gini agiki piny pe ento dano oneno gin mo malik ma pud okato akata wucan dong bino tula atula wucan dong bino ode wucan mungiyo ki bongone macon ma ngute okwe jersey arsenal wucan ma an atye ki koko wun board member of parliament ka wun pe wurom dong iling wucan ci wubin wuwacci atir ni acholi Alu, langi, the greater not, jami dong tye ki omeno ya? Kwo dong tye aconya aconya ka ma wan pe wamito kwir botwu. Anena mukene bino cuto ni kung wuyeny kwo i te gulu kenyo. Ah, kwir dong okato ba. Jo anaka biwacciwu ni kampen dong okato, mak dong obicakke. Pa atye ka lok i kom ngo ma tye ka gonyone onyo opponent pa Boss Mickey ba? Atye ka lok i kom moni dok bino cuto ni kung dit pul me to i wang kamera a ka gago te gulu kenyo. Ecli myero bene otyek go business me tye ka dealing kede ni oba cuto ciro i business pa ngeto mo keken dealing kede ni wan watye i akoko koko i acoli waneno i kom jaja megwa con ca gang caro megwa kunu acoli ka kok kok i kwoyo koko mo keken pe gigengo ngeto mo keken wucan tye giya maka yugi pe yweyo yugi wucan bene tye yugi Ka pien yo tye i kom wucan ocak tic i kom wucan niwok ki i leb maraco. Wucan tye ka balo anyerowa, wucan olunyo bongo i kom megiwa, wucan pwonye me wekki ki Jener Priska, Lady Zulu, Steven Driver pa Bosmik, dako pa Bosmik, min Bosmik ma dong oto i ngom-mi, megiwa enoni weng megi. An kene ngat munywalo acel alwongo ni mego. Te lokke ni dong onywalo kaka. Romo bedo member of parliament, romo bedo bene president, we never know in future. Ento can can ogonyo bongo i kom megiwa weng, ento jo okene pe neno. Ka nongo bene owu bene wuniangwa ya, wan onyole i kare pa kony, wuniangwa, wek wange ni dong piny obale, ento wan wamito kuc. Ka kucce dong wun wutimo kwede en ni kuc eni kuc ango? Myelo tic. Dok ocan in kene iguwu bongo onyo iguwu bati, bongo ki guru bene i kom, ento guru bongo ngae i kom. Wa bongo manyen bene pe maki ingiyo ki bongo mutii ki laa dog ci an atim kica ki dano an kore pe alac alaca ento iye acwe acweya ma ka wun bene wuneno lok wucano calo lok ma pire tek-ki wun bene wumedde ki ticci ma ka okato cabit adek kwo bilok iye acoli awaci wa Otin apwoyo kore pe lac alaca an abino ka yubo gang gang bene kiyubo ki ada